Pax Santu Grigg, f'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulej, nberbuk. Nberbuk u ringrazzjawk li int nżilt f'nofsna u rina realtà sabiħa. Irid jiddependi minna wkoll biex ngħixuha b'mod sħiħ u allura ħafna drabi Mulej aħna ma nifkrux għal din is-sejħa li inti qed tagħmel għaliex ħafna drabi meta aħna nħossuna tajjeb, meta l-affarijiet huma sew madwarna, allura ma nħossux il-bżonn li nagħrfu dan kollu. Għalhekk nitolbuk, Mulej, li tkompli tagħmilna sensittivi mhux sempliċement għal din il-Kelma tiegħek, imma tgħallimna nkunu anke aktar sensittivi għal xulxin, sensittivi għar-realtà li li hemm hemm barra, sensittivi għal nies li jgħaddu minn tbatija u allura qegħdin jistennew il-preżenza tagħna tagħmel differenza. Nitolbu l-Mulej jgħallimna nħallu dan iseħħ fina. Amen. Tajjeb, ħana ftit nies Amen. Eh, qed nara nixtri ġodda wkoll. Allura ħana ċaġa żgħira marbuta ma' żewġ affarijiet ma' żewġ jumejn li għamilna. Wara l-introduzzjoni li għamilt nhar it-tnejn kienet twila mhux ħażin, it-tnejn semmejna li Ġesu ġie jaqlana mir-reliġjon u jdaħħalna f'fidi. U allura qed jgħidilna li Alla m'għandu bżonn xejn min-naħa tagħna biex jaċċettana, biex jaqsam magħna l-imħabba tiegħu. Allura m'hemmx għalfejn ninkwieta u nippreokkupa ruħi x'għandi nagħmel jien għal Alla, x'għandi nagħmel jien quddiem Alla, imma Alla jrid jagħtini dak li jrid għax irid. Alla ma jagħtik xejn lilek għax inti twajba jew inti tajba jew inti tajjeb. Alla jagħtik b'kollox għaliex hu tajjeb, mhux int. U allura dik dejjem żommuha f'moħħkom. It-tjubija li hemm qiegħda f'Alla mhux fija. U għalhekk Alla jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għax hu tajjeb. Allura mbagħad aħna naraw li l-ewwel beatitudni li għadna din hija l-iktar beatitudni importanti għaliex fiha tiġbor ir-realtà ta' xi ħadd illi jsir sensittiv jew grupp ta' nies, mhux xi ħadd biss, grupp ta' nies li jkunu sensittivi illi jafu li huma responsabbli tal-kuntentizza tal-oħrajn. Jekk xi ħadd hu bil-ġuħ mhux kuntent. Ma nafx. Dak kollu x'jisir. Easy din ħaġa. Xi ħadd bil-ġuħ ma jkunx kuntent. Imma imma jiena rrid nara li hu kuntent. U biex nagħmel dan irrid nagħmlu kuntent. Allura irrid nkun hemmhekk għalih. Meta hemm komunità sħiħa li tieħu ħsieb dan kollu, allura f'ħafna inġustizzji, u l-bieraħ tkellimna fuq dwar tipi ta' inġustizzji. F'ħafna inġustizzji li jeżistu fid-dinja tagħna, għax aħna bnedmin inġusti, f'ħafna inġustizzji li jiġru fejn hemm persuna li għaddejja minn ħafna niket, minn ħafna hekk realtà diffiċli u li għandha bżonn xi ħadd li jkun magħha. F'dawn l-inġustizzji kollha illi persuna faċli tgħaddi minnha, realtajiet illi huma qawwijin ħafna, U allura għandek bżonn, għandek bżonn xi ħadd li jkun miegħek, xi ħadd jekk int imdejjaq imnikket għal xi raġuni, allura għandek bżonn xi ħadd li jaqalgħek minn dik is-sitwazzjoni. U l-bieraħ tkellimna dwar realtajiet ta' nies li huma f'sitwazzjoni diffiċli. Dawk kienu l-ewwel erba' beatitudnijiet. Baqgħalna l-aħħar erba'. U llum ħa niddealjaw l-ewwel nett mat-tlieta li jmiss. It-tlieta li jmiss huma beatitudnijiet li jekk inti tgħix l-ewwel beatitudni jew allura għandek dis-sensittività sabiħa. ma' oħrajn. Awtomatikament, u ħa nuża l-kelma awtomatikament għaliex hekk jiġri, meta inti vera trid tkun hemm għal oħrajn, awtomatikament ħa joħorġu karatteristiċi fik, se joħorġu ħa jkun hemm sentiment sabiħ fik illi jiżviluppa fil-karattru jew fir-realtà tiegħek, fil-ħajja tiegħek. U allura dawn it-tliet beatitudni li ser nsemmi issa, li jmiss, mhumiex beatitudni dwar xi kategorija partikolari ta' xi persuni. Le, mhux b'dak il-mod, imma hija xi ħaġa li tiġi awtomatika, xi ħaġa li tħossha għax ma tistax ma tkunx sensittiv fuq dan il-livell bħalma hu Alla miegħek, fuq dan il-livell. Min jaċċetta li jidħol Jidħol fil-faqar billi jaqsam kollox ma' kulħadd, dak hu faqar, eh? Ma tfissirx tiġi bil-ġuħ. Insewha. M'hemmx, m'hemmx, mhux dak it-tip ta' realtà. Il-faqar li qed jissemma hawnhekk huwa li inti tkun lest li taqsam mal-oħrajn ir-realtà u responsabbli ta' dil-kuntentizza tal-oħrajn ukoll. Dawn l-individwi jibdew jaraw realtajiet ħierġa fil-qalb tagħhom, jħossuhom faċli iktar iħennu. Hemm ċerta saħħa, nistgħu nispjegaw xi tfisser, u huma lesti li jaħdmu għall-paċi. Dawk huma tliet beatitudnijiet li sar missu llum. L-ewwel waħda hija din fir-realtà li hija waħda mill-ewwel karatteristika li tibda tidher fihom dawn in-nies li jgħixu bil-beatitudni. Ew derba ħenjin dawk li jħennu. Issa, mhux bħal oħra, ħenjin dawk li għandhom dwejja għamlu xi ħaġa u għalla xi ħadd ieħor jgħinhom. Issa le, dawn li qed jgħinu, issa dawn huma rigward dawk li qed jagħmlu qed jgħixu l-ewwel beatitudni. Ħenjin dawk li jħennu għaliex huma isibu ħniena. Naġi ngħid, din mhix dwar sentiment ta' ħniena u jħossru, mhux biex jorbot tajtek u jaħasra. Nimmaġina lil Alla jgħid, ara jaħasra mistiker kif gerfxu, jaħasra, ara jaħasra n-nies xi ġralhom. Dak ma qalx jaħasra u baqa' hemm fuq. Għamel xi ħaġa. U din hija r-realtà ta' ħebb, ta' ħniena li qed nitkellmu dwarha. Mhix xi ħaġa hekk ta' sentiment, imma xi ħaġa prattika. Prattika li tagħmel xi ħaġa biex ittejjeb il-ħajja tal-ieħor. Tgħinu joħroġ u tgħinhom joħorġu mis-sitwazzjoni li jinsabu, mis-sitwazzjoni diffiċli li jinsabu fiha. Dawn juru ħniena biex tiġi parti minn ħajjithom din ir-realtà. U tant ikunu fuq dan il-livell illi ehm, tibda tafdhom, tkunu nies li taf tista' tafdhom. Issa biex tasal semmek mhux meta jiġi jum il-missjoni u ddaħħal idejk fil-but toħroġ tu sens. Imma jew jew nhar il-Ġimgħa Puttinu qal, Pitata, Pittinu, allura tħoss li għandek tagħmel xi ħaġa u tagħmel xi ħaġa darba fis-sena, darbtejn f'sena, mhux din qed ngħid hawnhekk, mhux dan hija ħaġa. Imma li din hija xi ħaġa li hija tant tagħmel parti minnek illi tkun tkun xi ħaġa li hija kontinwament fik. Hija xi ħaġa li ssir kontinwament fik. Allura ħenjin dawk illi għandhom din it-tip ta' ħniena lejn l-oħrajn. U dawn huma ħenjin meta huma huma ħenjin għaliex u meta huma mbagħad se jsibu ruħhom f'din id-diffikultà huma stess u ħafna drabi tiġri mela le, ser isibu huma wkoll ħniena. Minn xi ħadd. Minn Alla. Minn realtà. Minn komunità suppost. Jien qed nitkellem fuq xi ħaġa li jien ma narahiex, eh, qed ngħidilkom ċar. Ġifieri, Alla, jien qed nitkellem fuq xi ħaġa li skont jien ma, ma teżistix, jew teżisti f'minoranza assoluta fil-Kristjaneżmu, f'grupp żgħir, komunità żgħira l-hemm, ehm, li tgħid b'dan il-mod, forsi, forsi għall-inqas fil, Komunitajiet ta' xi patrijiet u ta' xi sorijiet, pereżempju Malta għandna s-sorijiet tal-karità. U huma jissejħu tal-karità għax jagħtu karità. Jien kont naħseb li huma jissejħu tal-karità għax jiddependu mill-karità. Hekk dejjem ġiet fimthom jien. Sakemm kont il-Pakistan magħhom, u meta kont il-Pakistan magħhom, quli le mhux għalhekk aħna nissejħu tal-karità. Aħna nissejħu tal-karità għax nagħtu karità. U l-karità tiġi. Imma qed ngħidu qed dejjem ja ja ja verament jagħmlu ħafna xogħol għal qas il-Pakistan nafhom u jagħmlu ħafna xogħol fuq dal-livell u dejjem jgħidu dejjem ġiet il-karità magħna. Dejjem hekk. Allura dawn huma ħienja, huma mberkin, huma mimlijin ferħ u kuntentizza għaliex jafu illi meta mbagħad huma stess wara li jagħmlu ħafna karità b'oħrajn jafu li għandhom bżonn xi ħaġa, ser isibu lil xi ħadd illi ehm, illi ser jgħinhom f'din ir-realtà. b'dan il-mod. U Alla li jafna sew jaf x'għandna bżonn. Jiena nisma' ħafna stejjer interessanti fuq dan livell. Ma tantx nisma' stejjer ta' ħafna mirakli kbar, imma stejjer ta' providenza hemm ħafna nies li għandhom. Stejjer ta' Providenza. Jitkellem fuq Mother Teresa, hija Mother Teresa. Imma anke aħna fil-komunitajiet tagħna, mhux l-ewwel darba li ngħidu, Il-aħwa għandna bżonn daqshekk u daqshekk. Jiġi xi ħadd iħabbet il-bieb ħames minuti wara b'daqshekk eżatt, kultant tkun iċ-ċifra eżatta li qed ngħidu. Ġi, ma nafx kif taħdem din, m'għandix idea. Imma sseħħ. Imma dir-realtà proprju sseħħ. Hemm sentenza interessanti fil-Vanġelu ta' Mark, ta' Marku. Mark jgħid, ma nafx qatt fhimtux, hemm żewġ sentenzi li ħa nikkwota, li huma tnejn stramba ħafna u nixtieq naqsamhom magħkom. Hemm sentenza li tgħid, bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. li seta' taqra fil-Vanġelu, fil-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu erba', vers 24, 4:24, just in case tridu tfittxuha. Bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom, u jingħatakom iżjed ukoll. Fi żmieni għad kont iżgħar jien għamilt żmien infissat kont immur għand it-tzijiet u kuġini għas taf x'inhuma issa inti taf lilu wis. Kont immur hemmhekk għandhom u kont nbigħ kont jew nippakkja pereżempju niżel nippakkja u nagħlaq fil-boroż l-ewwel darba li qatt kont nieħu gost kont nagħlaq dal għall-boroż li tingħalaq għax qafastha bil bil bil maċin partikolari insomma. Kull tkejjel bil-kejla. Kif tkun tazza tal-injama ġeneralment jew tal-makaħ tal-ħalib, tagħna kif tkun tal-injama nqas li kellna hemmhekk. Kif tkun kejla kappar, kejla ċiċri, kejla, jien naf, karawett. Kont ma toqgħodx tiswa f'kuġija, tpoġġi fl-użin, tiżen fl-użin, għax meta hemm kejl żgħir ħafna, Ma kienx hemm miżien elettroniku, eċċetera, ma nitkellmu xi miżien daqsiex li ma jikkalkolax affarijiet żgħar. Tifixka ħafna, allura jkollok din kejla, iddaħħalha ġol borża kbira tal-karawel, toħroġ il-karawel u titfaħħa ġol borża. Waħda jew tnejn skont kemm ikollok u tagħlaq miegħek. Din il-kejla, din xi ħaġa li biha permezz tagħha inti tkejjel. Bl-istess scale, biex tippuni eċċessivament, bl-istess scale illi inti tkejjel, jingħata dak il-kejl lilek ukoll. Dan qed jgħidu Ġesù. Din hija l-kelma ta' Ġesù hawnhekk tlieta. Imma jiġifieri dak li inti qed tagħti mhux qed jinħela. L-ewwel konklużjoni tiegħi hija din. Dak li inti qed tagħti mhuwiex jinħela. Forsi tħossha diffiċli tagħti. Forsi diffiċli għaliex eh, tkun ġeneruża fuq dak il-livell, imma bl-istess kejl li inti tagħti ser jingħata lilek ukoll. Dak li qed jitkellem hawnhekk. Anzi, u mbagħad jgħid u jagħti iktar ukoll. Kif ħan nispjegak? Jekk jintajtek mija, irċivejt 120. Jekk jien dal-120 tajthom, mbagħad irċivejt 150. Dan dan dan qed jitkellem. L-imħabba hija l-garanzija li inti ser issir aħjar. L-imħabba li tagħti, ta' tagħtiha l-imħabba li hemm, Qed tkun hemm għandha mħabba u ħniena, inkella ma tagħmilx sens. Imma l-imħabba hija l-garanzija li inti se ssir aħjar. Aktar ma tagħti, aktar qed tikber int. Ħafna nies ma jafux xi tfisser. Oħrajn għamluha. Imma hija realtà qawwija u sabiħa oħra. Is-sentenza l-oħra tajtek. Min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Fere, vera, vera fere. Tqal xi ħaġa għal fere fiha din? Laqqas xejn, laqqas xejn. Sakemm tirrealizza li hija ġustizzja sfrenata din il-ġustizzja, sakemm tirrealizza illi bil-lhudi jew anke bil-Grieg ma' alludi il-verb tagħti, eh, ah, sorry, il-verb to have għandek, Ma tfissirx sempliċiment daħħal jdejk fil-buku tiċċekkja kemm għandek flus. Għandek tfisser kemm tipproduċi. Il-kelma iktar tfisser kemm tipproduċi milli tfisser kemm litteralment għandek fil-but jew xi ħaġa. Mela hawnhekk qiegħed jgħid illi min jipproduċi ser ikollu iktar ukoll. Min jipproduċi ser jingħatalu ħafna iktar ukoll għax jipproduċi. Qed tipproduċi billi tagħmel karità. Qed tipproduċi fl-imħabba meta inti tagħti, meta tinħeles minn dak li għandek sa ċertu punt. Għada eh, filgħaxija għada hemm xi ħaġa fil-Vanġelu li tispjega dan ukoll il-Vanġelu ta' għada. Għamin jiġi għada eh, nerġa' nirreferi ftit għal din il-ħaġa. Allura min jipproduċi ser ikollu aktar ukoll. Min jirċievi l-messaġġ ta' Ġesù jgħix l-imħabba, jagħti lil oħrajn u jirċievi aktar. Min ma jagħtix lil oħrajn, issa, min ma jagħtix għax min m'għandux, Alla mhux qed jipproduċi issa. Min m'għandux, min ma jagħtix lil oħrajn ma jipproduċix, jibqa' sterili. Tibqa' bla ħajja. Tibqa' ma għandek anzi dak li għandek jibda imutlek. Jekk m'hemmx sens kbir ta' mħabba fik li tingħata b'dan il-mod, int tibda tmut minn ġewwa. Allura jekk inti m'intix lest tipproduċi, fil-realtà issir sterili. Min jaf iħobb, jipproduċi aktar imħabba. Min ma jħobbx, ser tittieħidlu anke l-imħabba, il-kapaċità tal-imħabba. Min mhuwiex b'qalb ġeneruża fuq dan il-livell, min, jien naf meta kien għażli kont noqgħod nistudja u nistudja l-pjanu, nipprattika kuljum, kont immur kuljum fil-kesħa tas-sala hawnhekk li għandna u kont noqgħod nistudja u l-iskejls u l-għamiex tliet sigħat għaddej. Kull jum filgħaxija nibda mid-disgħa sa ħdax, dejjem kont nagħmel, għal xi teacher tiegħi li kienet hawnhekk qed tgħajjat miegħi kull darba tgħidli ma studjajtx biżżejjed u kont immur. Illum noqgħod noqgħod bilqeda fuq il-pjanu u ngħid imma tlift kollox. Jekk ma tipprodiġix, titlef dak li għandek. Din hija mod ieħor ta' kif jiena nispjega u nara b'dan il-mod. Mela jekk intom nies li ħaddieħor jista' jafda fikom għax tkunu hemm għalihom, intom imberkin, għaliex meta ser tkunu fil-bżonn, ser issibu aktar milli tkunu tajtu. Dan hu dak li qed jgħid il li qed jgħid il il il-raba' il-ħames beatitudni, il-ħames beatitudni. Is-sitt beatitudni titkellem fuq dan. Din hija Etta Beth kif dejjem naħseb li ġiet interpretata ħażin. Oh, kemm bagħtu fuq din l-erja, inbagħtu ta' vera, li middil-beatitudni. Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw l-Alla. Din hija s-Sitt Petru. Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw l-Alla. Għal min hu kbir iktar mill-iżgħoż iż-żgħar żgħar żgħar żgħar, għalkemm ma tantx hawn ħafna ħafna żgħar żgħar żgħar żgħar, imma forsi dawk in-nies ta' wara pereżempju ma jarawhiex b'dan il-mod, is-safa ma kinitx marbuta mal-qalb. Henjin dawk li huma safja f'qalbhom. Is-safa ma kinitx marbuta mal-qalb, kienet marbuta mal-ġenitali. Kienet marbuta mas-sess biss. Ma kienx hemm mod ieħor kif inti, meta tisma' l-kelma safa, tinterpretawha. Inti safi għax ma tagħmilx sess. Allura San Ġużepp, l-ikbar safi, jekk kien hekk missienek, ta' veru missienek, vera missienek. F'għodd ta' waħas kien, mill-ewwel, mill-bidu. Qas kellu, qas seta' jibda biss. Qas jibda ma kellha. Kellu jrabbi t-tifela mhux tiegħu. Imma daqshekk biss kien iġina f'moħħha marbuta ma' dil-kelma safar. Li hija fuq dan livell. U dan kif issajna ilbieraħ stess illi kollox huwa marbut ma' dir-realtà sesswali. Naf li ħafna ħafna mumenti hekk kienet kienet kienet ħafna qawwija ta' niftakar nidħol patri fin-1977 ġejt hawn, 78 għamilt in-novizjat, kif titkellem, tmur tinħasel, ninħasel ninħasel bil-qazzi ta' taħt. Ħalli, ħalli, ma xejn tiba, ma tix tentazzjonijiet. Il-kemm kien jgħidu l-affarijiet. Imma inkredibbli, eh? Il-fissazzjoni illi kellna fuq xi ħut minna għata għandna. Barbuta ma' sess hija inkredibbli, hija tad-dinja l-oħra, verament, verament tal-biki jew tad-daħk. Allura, is-safa fil-mentalità tagħna weħlet biss f'dan l-aspett, sempliċement f'dan l-aspett. U minħabba f'hekk tlifna s-sbuħija ta' din il-beatitudni. Ġesù mhux jitkellem fuq sess, insiha. Qed jitkellem fuq xi ħaġa oħra. Fid-dinja Lhudija, Il-qalb, għax saqaf fiha f'qalbu, il-qalb mhijiex il-parti effettiva jien naf u tal-imħabba pereżempju kif aħna narawha fid-dinja tagħna llum, u qalbi qalbi taf tingħafas għalih u jien naf le il-qalb fid-dinja Lhudija kienet aktar marbuta mal-moħħ, ġifieri kważi kważi meta qed tgħid qalb safi qed tgħid moħħ safi. Mhux għax ma taħsibx il-qafra ħżiena, qas issa, sesswali, eh, sew, in sa sens. Jiġifieri, il-moħħ jew inkella l-inqas tal-inqas fil-kuxjenza tiegħek. Li inti tkun safi fil-kuxjenza tiegħek. Il-qalb tirreferi għall-kuxjenza. Meta l-Vanġelu qed jitkellem minn safa f'qalbhom, ifisser li inti persuna, dawn huma persuni ta' deċiżjoni ferma. Persuni ta' kuxjenza b'saħħitha. Salm 24, kont nirreferi dejjem għal xi ħaġa mill-Antik Testment u s-Salmi u eċċetera għaliex naf żgur illi Mattew jirreferi f'moħħu hemm hemm il-Lhud l-oħra li kienu jaħsbu fuq dawn l-affarijiet. Salm 24 jgħid ehm, wieħed ta' qalbu safja jista' jidħol fit-tempju tal-Mulej. Nerġa' ngħid, m'hemm xejn sess. Wieħed qalbu safja jidħol fil-qtedi tal-mewt. Din hija kwalità li tiġi weħidha meta inti tagħżel li inti taqsam mal-oħrajn. Meta taqsam mal-oħrajn u tgħin lill-oħrajn u taħseb fl-oħrajn u tixtieq il-ġid lill-oħrajn, din il-kwalità tiġi parti minn ħajtek. Meta wieħed jagħmel dan, jirrifjuta li jkollu aktar mill-oħrajn, ma jqgħodx jiċċajta u jilgħab. Fil-stejjer, fl-istorja tal-appostli, kien hemm xi ħadd li pprova jidħaq bil-wirt li kien kellu, pprova jidħaq bl-oħrajn. U ġra l-ġrajr, hemm storja kerha kważi fl-Atti tal-Appostli ta' xi ħadd li pprova jidħaq bid-dixxipli, bl-appostli. bil-komunità. Daħaq bil-komunità. Ma qal, ma qalx, il-mara ġibitu jgħid ma jgħidx li kemm, kemm għandu u m'għandux. Dejjem il-mara, tuna, tuna, dejjem mara. Imma kemm, kemm m'għandux, kemm, kemm, kemm għandu m'għandux. Meta inti tkun ta' qalb safja, ifisser inti trasparenti. In-nies jafuk sew li inti int persuna illi illi persuna vera, trasparenti fuq dan il-livell illi int ma tidħakx fl-oħrajn, ma ma taħbix wara maskri. Int ta' qalb safi tfisser illi inti persuna sinċiera. U dak li tgħid qed tgħidu għax vera, u dak li tagħmel qed tagħmlu għax temmen vera fih, mhux għax tipprova tagħmlu għal xi ħadd ieħor, eċċetera Dan huwa dak li qiegħed jispjega hawnhekk. Allura persuna safja hija persuna vera, ta' qalb safja, vera, trasparenti, dak kollu li għandhom f'qalbhom, Jidher fil-mod kif jitkellmu, fil-mod kif jaġixxu, fil-mod kif anke jaħsbu mbagħad wara kollox. Dawn huma hienja għax il-konklużjoni tagħhom hija għax jaraw 'l Alla. Din mhix idea viżjonarja, eh, mhux toqgħod tara 'l Alla hekk xi mkien u ma naf, dawn l-ideat ta' viżjonarji, le. Tara lil Alla, Hawn, f'din l-art. Tagħmel esperjenza ta' Alla f'din l-art. Mhux meta mmorru l-ġenna. Ok? Dejjem insew id-dinja l-oħra li ġejja għad tiġi. Dak li jaħsbilna wara. Għalissa mhux qed nitkellmu fuq hemm. Aħna qed nitkellmu biss fuq hawn. Allura qed ngħidlek tara lil Alla f'din l-esperjenza tiegħek. Hija perċezzjoni interna. Aħna bil-Grieg hemm żewġ kelmiet li jagħmlu distinzjoni bejn bejn tara u tara, hemm żewġ modi ta' kif tara, u aħna nużaw kliem li fejn nużaw tara u m'għandha x'taqsam xejn mal-għajnejn. Pereżempju meta tgħid ehm, jien naf, ma tarafx li mhux se nagħmel hekk. It's not about seeing something. Eh, ma, eh, ma tarax li mhux se nagħmel hekk jew inkella ara li ma jiġrilekx l-istess. Anke bl-Ingliż tgħidha, tara, ġifieri, imma mhux fis-sens ta' tara xi ħaġa, rajtha, imma fis-sens ta' internal, internal vision. U din tfisser li xi ħadd li jagħmel xi ħaġa bħal din għandu esperjenza interjuri ta' Alla. Jagħmel esperjenza interjuri ta' Alla. Dawk li jimxu wara, nispjega, dawk li jimxu wara l-ewwel beatitudni jsiru persuni sinċiera, trasparenti, onesti, f'kollox. U għax huma trasparenti mal-oħrajn, Alla jkun trasparenti magħhom u jafu li Alla jagħmel parti mill-ħajja tagħhom. U hekk tittama f'Alla jew hekk għandek fiduċja f'Alla li ser jieħu ħsiebek, li anke f'aspetti ċkejknin. Alla qiegħed hemm mal-oħrajn. Alla li hu kullimkien se jkun ukoll parti mill-esperjenza tiegħek, parti mill-istorja tiegħek, parti minn ħajtek ukoll. Dik hija s-sitt lejl fil-lejl. Is-seba' naġġel ftit għax inkella ma nilħaqx nagħmel, forsi nagħmel xi mistoqsijiet fl-aħħar. Is-seba' beatitudni. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jsejħu ilna. Iġibu l-paċi differenti milli jżommu l-paċi. Huma ħafna differenti minn xulxin. Li inti tkun m'għandekx il-guts tgħid xi ħaġa u tagħlaq ħalqek u tikdem irsienek u ma tgħidhiex biex ma taqlax il-kwiet, m'intix qed mhux dak li qed jirreferi għalih, toqgħod kwieta biex iġġib il-paċi. biex iżżomm il-paċi, mhux qed jgħid xi ħadd li li joqgħod kwiet biex iżomm il-paċi, imma dawk li jaħdmu għall-paċi, għax m'hemmx. Right? Dak li qed jirreferi hawnhekk il-belt dun il fuq hekk qed jirreferi. Xi ħadd li jaħdem għall-paċi għax m'hemmx. Mhux dawk li jevitaw il-konflitti, Imma dak li jqalgħu l-konflitti, meta jaraw li m'hemmx paċi fid-dinja, m'hemmx paċi f'din ir-sitwazzjoni, m'hemmx paċi f'din ir-realtà, dawk huma li jġibu l-paċi. Ħafna drabi jġibu l-paċi huma dawk li jaqalgħu ħafna l-kwiet u jitilfu aktar paċi tagħhom, kultant ukoll. Imma dawn huma dak li qed jirreferi għalih is-seba' bejjeħ ħtuti. illi illi inti qed taħdem biex iġġib xi ħaġa illi mhijiex hemm. Xi ħaġa illi illi qed taħdem għaliha b'mod sħiħ. Min huma dawn? Da mhux xi ħadd li għandu guts hekk xi kwalità ta' karattru u ma jibża' minn ħadd, mhux ma qed nitkellmu hekk. Jien li ta' nies li nafu li jagħmlu bidla kbira fejn tidħol inġustizzja u paċi, u nuqqas ta' paċi, huma nies b'ġwejda. Li minħabba r-realtà, għax vera jitħassew f'qalbhom għal xi ħadd li mhux għaddej minn sitwazzjoni diffiċli, marru għalih. So, mhux dwar karattru dan, imma attività li turi li huma hekk. Paċi. L-Ebrajk għandu l-kelma xalom. Il-kelma shalom hija ħafna iktar qawwija mill-kelma paċi jew aħna bil-Malti ngħidu sliem. Ħalliha li Ġerusalemm hekk tfisser, Jeru Salem, Jeru tfisser il-belt tas-sliem. L-iktar belt li qalat l-inkwiet fid-dinja hija Ġerusalemm. Jeru Salem, Salem, hija hija hija tfisser hekk. Iba shalom, il-prema shalom bl-Ebrajk tfisser dak kollu li joħloq kuntentizza fil-bniedem. Ara fejn hu l-istess brajt ta' dejjem qiegħed hemmhekk. Dejjem marbut ma' kuntentizza. Ħalli aħna qatt ma narawha bħala b'xi ħaġa marbuta mar-reliġjon tagħna jew ma' Alla tagħna. Dak li Alla jrid, se nerġa' ngħid, ir-rieda t'Alla hija din, li inti tkun kuntenta, li int tkun kuntent. Ir-rieda t'Alla, dak li Alla jrid hu li l-bniedmin ikunu kuntenti. U allura ninħaraq eh meta nisma' bħal bħal bierah kont fuq it-televiżjoni, ma nafx jekk taf Rani, u kien qed qed jgħidli, imma aħna dwejjaq u tbatija mhix mal-reliġjon tagħna, speċjalment fir-Randan, hekk qedtili l-ewwel mistoqsija. Issa, u ninħaraq eh, ninħaraq, għax għandu raġun. Għax għandu raġun, għax hekk għamilna, hekk poġġejniha. Għaddi għaddi Koviġano, Alla ta' fej isu mhux parti mill-mentalità ta' Alla tagħna. Aħna tal-wid tad-dmugħ. Alla tagħna huwa tal-wid tad-dmugħ, mhux Alla tal-ferħ u tal-kuntentizza. Alla li jistidinna għal ħajja abbundanti, mimlija sħiħa, li fiha ħafna ferħ, eċċetera Ma tantx hija dik li nassoċjawha mar-reliġjon tagħna. U allura problema. Jiena ġieli nieħu xi ftit żgħażagħ hawn xi wħud qegħdin hawnhekk dawk li hemm wara eċċetera. Ġieli ġieli jiġu miegħi u mmorru l-Pakistan, mmorru morna Napli, morna Tunes, morna Rwanda, fejn iktar, Pakistan. U ġieli jkun hemm xi ħadd minnhom li jgħidha, mhux eżatt forsi bil-kliem li ħa ngħidha jien, imma jgħidli, Isma', ħa mmorru, dawn, dawn ġew magħna, ħarġu l-flus, tilfu l-vaganzi tas-sajf, jew ħadu l-leave, il-leave li kellhom ħaduh biex jiġu magħna. Imbagħad ħarġu l-flus biex jixtru l-passaġġ, għax mhux ħa nixtrilhom il-passaġġ jiena. Ħalli fejn immorru, ġeneralment ma jkollniex għalfejn inħallsu fejn immorru, imma, U allura hemm ħafna sagrifiċċju marbut ma' hemm. Imbagħad morna hemmhekk qgħadna ngħinu lil dawn tfal u dawn in-nies l-oħra eċċetera fir-realtà tagħhom. U biex l-ewwel darba jiġi xi ħadd jgħidli, isma' imma ma tantx ma tantx hemm sens sens ta' sagrifiċċju dak li għamilta xi darba kont kuntent. Iktar ħadd milli tgħid, jien kont vera ġejt lura b'ħafna kuntentizza interjuri. Allura, minħabba f'hekk, allura, ma jżorx dil-kelma, ma ħadha jien il-kelma, allura tlift il-mertu, għax m'hemmx sagrifiċċju. Is. Aħna, aħna nassoċjaw ir-reliġjon tagħna biss ma' sagrifiċċji. Iktar ma tagħmel sagrifiċċji inti qaddis. Ziggy, dak mhux vera. Mhux vera. Mhijiex vera. Mhux, mhux ħażin tagħmel sagrifiċċju jew m'għandekx tagħmel sagrifiċċji u mara le, jalla, jalla nagħmlu sagrifiċċji. Imma mhux marbuta ma' hekk il-kwalità Alla jħobbok biss meta inti qed tbati, Alla jħobbok biss meta qed tagħmel xi ħaġa diffiċli. Le, mhux hekk. Il-bniedem dejjem ra li aħna tlifna l-ġenna tal-art. Alla keċċiena mill-ġenna tal-art. U l-ġenna tal-art kienu hemm sbuħija tidher kif inhi ppreżentata dan l-image ta' dan il-ġnien li ma jeżistix. Hemm sembol vera sabiħ fejn Alla kien jinżel jippassiġġa ma' Adamu u Eva. Kien hemm relazzjoni sabiħa tal-bnedmin u relazzjoni sabiħa ma' Alla, u dan intilef għax issa ġejna mkeċċin mill-żmien tal-Għeden. Le, le, m'għandniex nibku għax tlifna xi ħaġa. Anzi, aħna qegħdin hawn irridu naħdmu, nxammru l-kmiem u naħdmu biex noħolqu l-ġnien tal-Għeden. U dan hu dak li l-Beatitudnijiet qed jipprovaw jippreżentaw. Li min jgħix dawn il-Beatitudnijiet, min jaqbad il-Beatitudnijiet jifhimhom u jipprova jidħol fihom u jagħmilhom il-programm ta' ħajtu, dawn qegħdin jaħdmu biex iġibu l-ġenna tal-art, il-ġenna tal-art, ekku, ġenna ta' Ede, propju fil-realtà tal-ħajja tagħna. Dak li suppost aħna Għalhekk għandna naħdmu għall-paċi għax hekk biss nissejħu ulied Alla. Dak li qed jgħid dan. Jekk aħna naħdmu għall-paċi, aħna nissejħu ulied Alla. Fid-dinja Lhudija, l-iben mhuwiex dak li jipproduċi bijoloġikament. Mhux żgħar, huwa iben skont il-mentalità Lhudija. Fil-mentalità Lhudija, l-iben huwa dak li jixbah lil xi ħadd. U dak lil min jixbah jiġi missieru. Mela m'hemm xejn stramb li tgħid missier Ġesù Kristu huwa wkoll Ġużeppi. Għaliex dar għabbieħ, tellgħu bil-mentalità tiegħu. Sar jixbħu, tela' jixbħu. Ġużeppi nittama li kien bniedem vera ġust u twajjeb, imma fuq dan il-livell illi ta karattru lil Ġesù. Dak huwa l-Missier. Ġifieri, is-sens ta' adozzjoni ma teżistix fil-Lhudija, fil-mentalità Lhudija. Ħa ngħidilkom xi ħaġa oħra dwar dan. Ġifieri fil-Lhudija hemm żewġ sinifikati, jew tixbaħ lil Alla, jew inti Alla jipproteġik. Dik tfisser il-kelma Iben. Iben Alla. Li tixbah lil Alla, u għalhekk Ġesù jgħidilna kunu perfetti bħalma perfett Missierkom, biex tħennu, tħobbu bħalma jħobb il-Missier. Daqshekk biss tfisser dik. U Alla se inti protett minn Alla. Dawn huma dawk li jissejħu ulied Alla. Pawlu juża ħafna dil-kelma żamma hawn. Juża l-kelma aħna ulied adottivi. Alla adottana ulied adottivi. Ħa ngħidilkom minn fejn ġejja s-sens ta' Pawlu ta' ulied adottivi. Mhux, din mhix m'għandhiex x'taqsam bħal ma nagħmlu aħna, mela m'għandniex tfal u nsibu xi post partikolari u nġibu xi tifel mill-Indja, minn naf minn xi ħadd ieħor, minn, kien hemm żmien mir-Russja, issa waqfu għal kollox, u postijiet bħal dawn. U inti tadottah u tagħmlu tiegħek u ttih, ittih anke għal kuljomok, eċċetera. Mhux dan li jagħmel l-iben adottiv. Fi żmien ir, fi żmien Pawlu, ir-re, ir-re ħa ngħidilkom issa, mhux, jiġifieri tidher stramba għax ma baqgħetx hekk, ir-re fi żmien Pawlu kien, kien ikollu ħafna ġenerali u jiċċekkja liema ġeneral jixbħu jew jaqbel mal-mentalità tiegħu. ma' dak li jrid jew jipproduċi, jew irid iħalli wara li jmewtu. U allura mhux imorali li ben tiegħu, oġġornament it-tfal tar-rejiet kienu vera mhux kapaċi, allura kien kien jsib l-aħjar persuna, ġeneralment wieħed mill-ġenerali kien ikunu, l-aħjar persuna u jadottah biex hu ikun ikun dak li jieħu t-tron wara li jmut ir-re. Dan hu dak li qed jgħid San Pawl, Alla tant ħobbna lilna illi adottana għax nixbħuh, għax kapaċi nwassal dak li hu hu f'ħajti. Għalhekk aħna ulied adottivi, għax aħna nixbħu lil Alla u hu adottana biex Noħolqu bħalu din l-imħabba. Noħolqu bħalu din il-ħniena. Noħolqu bħalu din l-aċċettazzjoni tal-oħrajn. Hekk insiru vera ulied adottivi jew ulied ta' vera. L-aħħar waħda. L-aħħar beatitudni mela fil-bidu għandilkom l-ewwel beatitudni qiegħda fil-present tense il-verb. Imberkin il-fqar fi spirtu għax tagħhom hi issa s-Saltna tas-Smewwiet. Is-sitta l-oħra li għamilna warajhom kienu kollha ġejjin għall-futur. Imberkin l-imnikktin għax għad ikunu mfarrġa, għax għad ikollhom bwiethom l-art, għax għad, taraw, dejjem qiegħda hekk. Meta niġu għall-aħħar beatitudni, niskopru li l-beatitudni l-aħħar waħda hi wkoll fil-present tense. Titkellem fuq issa, hawn, bħalissa, f'dal-mument. Beatitudni mhux għall-futur imma għall-present tagħna. U l-beatitudni naqritwa tiegħi hekk, Henjin intom! Ħinin intom! Mal qalbek tiftaħ tismagħha jew qed jitkellem fuqha hu. Kważi kważi wara tisma' l-istqarr l-oħra tgħidlu f'daqqa waħda, Ħenjin intom! Meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u thennew, jinsisti u jtawwal għal iktar, mhux biss Makaros, Makarios, juża l-kelma, imma jkompli jgħid oħrajn, Ifirħu u ithennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Dawn huma l-ewwel u l-aħħar beatitudni, sa ċertu punt huma identiċi. Din tal-aħħar doċċa kiesħa għedna. Mhux hekk? Fil-lejl titkellem fuq paċi u affarijiet hekk u ħenjin li jaraw l-Alla u jkollhom bwirt mill-art u kollha. Imma f'daqqa waħda, f'daqqa waħda u daqqa ta' vera qed jgħidilna dawk kollha li huma Fidili għal din il-mixja li qed nitkellmu fuqha f'dan il-programm, m'għandhom xi sens jistennew xi applaws jew xi award, min naf, imma persekuzzjoni. U l-kelma li hemm miktuba bil-Grieg tindika persekuzzjoni f'isem Alla. persekuzzjoni f'isem Alla wkoll. Għaliex f'isem Alla? Għax ma tiġix minn nies t'hemm barra, ma tiġix minn dawk li ma jinteressawx f'Alla, imma tiġi min-nies ta' ġewwa. Tiġi mill-komunità stess ħafna drabi. Tiġi minn nies jien naf ara l-Papa. L-iktar waħda li hija ċara bħalissa għalija hija goffa u qawwija u ċara hi l-Papa persegwitat mill-isqfijiet. Il-maġġoranza tal-kardinali Amerikani jippersegwitaw lill-Papa. Minn ġewwa, din hija persekuzzjoni, u vera persekuzzjoni qawwija u iebsa ħafna. Għaliex mhux biss persekuzzjoni ta' xi ħadd li ma tafux, imma xi ħadd li suppost huwa f'sintonija miegħek, suppost qiegħed viċin ta' Alla, qiegħed biex jgħidem, u tħossok ħażin. Imma min jgħix il-beatitudni ser jidħol f'din is-sintomija ma' Alla, mhux mal-oħrajn. ma' Alla, u allura li jgħix dejjem miegħu u jkun u allura dejjem dejjem jippreżenta dak li li Alla qed ipoġġi f'qalbu, ġeneralment jippreżenta dak li hu ġdid. U r-reliġjon, għax aħna għandna knisja li għandha reliġjon, ir-reliġjon li qabdet dal-Vanġelu u għamlitu l-liġi tar-reliġjon, dal-Vanġelu, il-Beta Dubnijiet, mhijiex għal reliġjonijiet, Imjal nies illi kapaċi jġeddu kontinwament. U l-knejjes u r-reliġjonijiet u l-oħrajn ma jridux jġeddu, mhux vera? Ma jġeddux. Iridu jibqgħu l-istess. Anzi, għandna qassisin żgħar għadhom iqaddsu ħames snin ilu, sitt snin ilu, irridu mmorru bil-Latin u wiċċna mal-ħajt, eċċ. Nerġgħu mmorru qabel il-Konċilju, mmorru għall-Konċilju ta' Trent, il-Marija Santa, fi żmien Luther. Iridu jmorru 'l hemmhekk. Mhumiex kapaċi jagħmlu l-mixti. Imma dak li huwa magħqud ma' Alla fl-Ispirtu ta' Alla, dan huwa dak li jiġġedded kontinwament u jmur ifittex dak li hu ġdid u sabiħ u jfittex xi ħaġa li tagħtih il-ħajja kontinwa. Ħares lejn Quddies Rana u jgħidlek tal-ħaġa monotona li teżisti fil-Knisja Kattolika. Jaqq! jgħidu lit-tfal, dejjem jużaw dik il-kelma, jekk meta jkwitt sbajta ftit f'affarijiet oħrajn, l-iktar draga li smajtha mit-tfal tal-iskola kienet fuq marbuta mal-quddiesa. Jaqq! Dejjem l-istess! Jaqq! Għaliex m'għandix sens tagħti ġdid? F'na tisgħana xi xi aġġornament tal-kleru jgħidulu u ħa jitkellmu fuq din ir-realtà b'xi mod. Ħa naraw x'ħa jiġri. Ma nafx, forsi din id-darba mmur ukoll anke jien mela. Imma din hija r-realtà li qed nitkellmu dwarha hawnhekk. Meta tiġi minn ġewwa din persekuzzjoni, tiġi minn oħrajn li ma jħallukx tgħix, ma jħallukx tkun sħiħ, ma jħallukx tifraħ, ma jħallukx tiġġedded kontinwament, allura tħossha diffiċli ħafna. Għax dawn huma n-nies fil-komunità stess illi jinqabdu minn dak li għedt fl-ewwel ġurnata, jinqabdu mir-reliġjon. Jinqabdu minn xi rrid nagħmel għal Alla u rrid nagħmilha b'dan mod, eżatt bħal mod, ġieli jċebbruli għax inkun fuq it-televiżjoni nagħmel quddiesa, imma f'għodu għax inti ma tgħidx il-kliem eżatt, għax inti ma titfax ilma fl-inbid, għax inti ma taħsilx idek. Dawn iktar ħaġa importanti għal ħafna. Għax m'għamiltix eżatt, u mbagħad jgħidhom kos vera, min jaf Ġesu niżel, niżel xu llum mela. Niżel f'rostja, u niżel imma imma inkredibbli, inkredibbli kif kif irridu nagħmlu l-affarijiet eżatt hekk biex isiru tajjeb. Jaħlu dawn in-nies li jaħlu mal-forom partikolari maqbuda mal-liġijiet li ma jissapportux il-preżenza ta' profeta. Għax nies li huma f'sintonija ma' Alla u kontinwament jġeddu, dawk huma dak li jiena sejħilhom il-profeti, mhux ta' żmienna biss imma ta' kull żmien. Daw il-profeti li għexu hekk b'mod sabiħ l-għejxien tal-fidi tagħhom. U jiġu dejjem persegwitati. Araw l-istorja tal-profeti, dejjem kienu persegwitati. Ġesù li jgħid, Ġerusalemm, Ġerusalemm, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibgħatlek Alla. Ġesù qal għalih. Ġerusalemm, il-belt ta' sliem, li jibgħatlek Alla. Allura jiġri l-istess ma' dawk kollha li ser jimxu mal dan il-programm ta' Ġesù. Jekk ħa tiġu u forsi għalhekk qatt ma mxejna mal-programm ta' Ġesù. Forsi għalhekk il-Knisja lanqas biss ippreżentawhom il-beatitudnijiet. Bżajna nipprikkawhom, bżajna nimbuttawhom, imma ma kinux parti mir-realtà tal-ħajja tal-messaġġ prinċipali, imma dan huwa il-messaġġ ta' Ġesù. Il-messaġġ prinċipali ta' Ġesù huma dawn il-beatitudnijiet. U allura għandna din il-problema ta' din l-għal persekuzzjoni tiġi dejjem b'dan il-mod. U jippersegwatawkom f'isem Alla. Min joqtolkom, jgħid Ġesù, dak għalhekk Ġesù jgħidhom, min joqtolkom jaħsbu li qegħdin jagħtu qima lil Alla. Ġesù qalha ta' stess. Ara naqra kemm kien konxju ta' din ir-realtà. L-akbar pjaċir ta' qtil hu meta toqtol f'isem Alla. Kredibbli, inkredibbli. Li persa tiggwidaw konfisa ma' Alla, jekk tgħixu dawn il-beatitudnijiet, araw, kunu ċerti u kunu lesti għal persekuzzjonijiet. Kemm il-darba ġejt ippersegwitata? Kemm il-darba ġejt ippersegwitat? Jien, kemm il-darba ġejt ippersegwitat? Kultant issa għax dal-aħħar sirt ngħid ħafna affarijiet. Dal-aħħar forsi, imma qabel le xejn. Għalfejn? Għax qatt ngħixthom. Qatt ma għexthom, qatt ma ngħixuhomx hawn. Jekk nibdew ngħixuhom, nibdew nirrealizzaw, nindunaw kemm hemm nies li ħa jippersegwitawna b'mod dirett u jippersegwitawna f'isem Alla, imma Ġesù qed jgħidilna m'intom hienja għax Alla hu man-naħa tagħkom. Dak li qed jgħid hawnhekk. Allura l-prosekuzzjoni mhix esperjenza ta' telfa imma hija esperjenza ta' rebħa. U nafu ħafna nies li kienu persegwitati u kellhom ferħ kbir f'qalbhom fil-persekuzzjoni. Tiftakru l-parabola ta' żerriegħa tikber fix-xemx jgħid meta jitfgħu żerriegħa f'ħafna postijiet differenti. U meta tintefa' fi ftit ħamrija, tikber mal-ewwel, imma għax ma kellux għeruq, ix-xemx taħraqha. Neħħi x-xemx, ma tikber xejn. Imissa qed ngħidu li x-xemx stess qiegħda taħraqha. Dan hu dak li qed nitkellmu fuqu hawnhekk, ma nafx hekk hix nispjega sew. Ġesù jispjega billi jgħid li hemm min jirċievi l-messaġġ tal-Vanġelu b'entużjażmu, imma meta jiġi l-persekuzzjoni jaħarbu. Hekk jispjegaha dik. U meta tiġi l-persekuzzjoni, dawn jaħarbu. Il-persekuzzjoni hija ħares lejn l-istorja tal-Knisja. Forsi ma studjawtuhiex bħalma studjajni aħna. Imma meta tħares lejn l-istorja tal-Knisja, il-Knisja kibret u kibret bis-sens biss meta kien hemm persekuzzjoni jew kull fejn hemm persekuzzjoni anke fit-2023. Hija Knisja sabiħa. Knisja li m'għandhiex persekuzzjoni, Malta, tal-qabel. M'hemmx, m'hemmx entużjażmu, m'hemmx ferħ, m'hemmx tħeġġa, m'hemmx ħajja. Il-persekuzzjoni hija li hija dik illi tkabbar il-mixja tagħna, il-mixja tagħna spiritwali, il-mixja ta' fidi. Issa mhux qed ngħidilkom morru fitxu l-persekuzzjoni, ħarġuha barra u qalgħu inkwiet biex biex niġu persegwitati. Mhux hekk qiegħed ngħid jiena. Imma bejn dawk li jikkundannaw f'isem Alla U dawk li jkunu kkundannati, Alla, qed jgħid il-Beatles, qed tgħid, Alla huwa dejjem ma' dawk li huma kkundannati. Alla huwa dejjem ma' dawk li kkundannati. Fil-Knisja anka l-qaddisin, ħafna mill-qaddisin, kienu ppersegwitati mill-Knisja stess. Il-maġġoranza tal-Qadisin kienu ppersegwitati mill-Knisja stess. L-ewwel ġew umiljati, u mbagħad, wara mewt uħud minnhom, għamluhom qadisin. San Ġorġ Preca wieħed minnhom, pereżempju, ta' u ħafna nies oħrajn illi għalqulu l-mużewijiet u ma ħallewx is-sfijiet, eċċetera. Fil-bidu kienu ħafna għaġeb, anke dan, jiġifieri kellu problema fuq din Waħda minnhom hija Santa Tereża ta' Avila. Hija waħda mill-ikbar qaddisin għalija li wara San Franġisk taffaxxinani bil-kitbiet tagħha huma vera vera sbieħ. Imma din kienet kellha qalbha tant tħabbat ma' dik ta' Alla li riedet tbiddel ir-regola tal-sorijiet. Għax qed tgħid, din mhix se tagħtinix ħajja, Din toqtolna din regola. Kien hemm ħafna sorijiet li saru qabbiżin bir-regola qadima. Allura bl-ewwel jgħidulha, Ħa tbiddilha, meta meta kienet tajba ħafna nies, iva, nbiddilha. L-isqof tagħha kiteb hekk, l-isqof tagħha kiteb hekk, qal, Għandi soru illi hi rebelluża u vagabonda. Ma nafx jekk taf tidduċiha bil-Malti vagabonda, għax bit-Taljan se tqali. Rebelluża u vagabonda. Din is-soru mietet u saret waħda mid-dutturi tal-Knisja li l-kitbiet tagħha jgħallmu, mhux iħeġġu jew jikkomplementaw xejn x'kien hemm, le, jgħallem xi ħaġa ġdida. Saret qaddisa u duttura tal-Knisja. Mela xi ħadd iġib xi tip ta' bidla u r-reazzjoni tagħkom tkun, U għaliex? Mhux dejjem hekk għamilna! Il-Papa taf kemm qed jgħidha din, spiss jgħidha qiegħed il-Papa bħalissa. Kulħadd jgħidlu, Mhux dejjem hekk għamilna, għalfejn ħa tbiddel xi ħaġa? Ħalli l-affarijiet kif inhuma! Meta tisma' xi ħadd jgħid hekk, Mhux dejjem hekk għamilna, għandek titla' l-antenna u tgħid, Attent! Ejjew noqogħdu attenti, dawn huma parti, dawn huma mal-parti tal-liġi u mhumiex mal-parti tal-ispirtu. L-ispirtu dejjem iġedded. Meta hemm tiġdid, hemm għejxin sħiħ, hemm komunità li qed tgħix fuq dan il-livell, bla dubju ħassi persekuzzjoni, imma hemm kuntentizja vera, hemm feħ vera fil-qalb.

U kont bdejt minn hemmhekk. Jien ma pprefferx inqatta' d-dajn u nifraħ. Illum m'għandix ngħid l-istess ħaġa ma qed nitqatel. U dan huwa, dan hu dak li jrid jiġri, li kulħadd, dak kollu li hu ta' Alla, ma jibqa' qatt l-istess. Jiġġedded kontinwament. U jekk ma nafux niġġeddu mal-Ispirtu, aħna mejta. U jekk aħna mejta, ħadd ma ħa jippersegwitana, ħadd ma ħa jħares lejna u jgħid,

Nibqa' bil-microphone għax s-soltu nneħħih ħalli ma nagħmilkom iktar kuraġġ imma qed nirrekordja. Ma nafx tgħid hawn xi ħadd li jistaqsi xi ħaġa marbuta ma' dak li għadna jew jikkummenta żgħir xi ħaġa żgħira, xi ħaġa żgħira mhux fit-tul għax għaliex ma rridx intawlu ħafna.
Jista' jkun li l-Knisja tuża s-sagrifiċċji minħabba li l-qaddisin Mary u l-pastiċi, l-appostli kollha li Lady Alfred Price ġew ippersegwitati mill-Għaqda tal-Knisja, allura nbagħtew ħafna. Allura aħna biex jisfaw qaddisin ukoll irridu naħdmu bl-istess martierju?

Ħlief din tidher u ssir qaddis bil-penitenza. U dil-kelma penitenza kellha tkun bidla tal-qalb jew bidla tal-, kellha tkun bidla ta' ħsieb, eċċetera. Imma kienet ippreżentata bħala penitenza. U allura l-imħuħ tagħhom kienu dejjem dawk il-qaddisin antiki, eċċetera, u n-nies, u anke titkellem ma' għandkom xi,

Biex inti ma tidħollokx fil-kuruturi ta' moħħok li inti b'xi mod għandek xi say minn din l-oħra. Eh? Ma taqrax. Jiġifieri ħajħfrilek raġel biex tagħmel il-penitenza. Allura, inti qed tixtri ma' favurek mhux għamilha b'kienek. Alla jagħti kollox b'xejn, jekk mhux b'xejn mhix ġejja minn Alla. Mingħajr mertu, mingħajr sagrifiċċji, mingħajr penitenza, mingħajr kollox. Le, mhux minn hekk.

Hemm żewġ affarijiet ta' spiżament, mhux waħda, tnejn issa. Mela kienu jiġu u jġibu l-offerti. U jiġu bl-offerti u l-qassis jirċievi l-bajd, it-tiġieġ, xi papra, xi fenel, jaħraqlu, jgħidlu jitfaħħu t-taxxa. Jiena kont is-seramika fil-dan.

Imbagħad, fi żmien, mela, mela kieku ġejt miegħi l-Pakistan tliet snin ilu u tixrob l-inbid li tagħmel is-sor għax il-Pakistan ma tistax tagħmel inbid. U bil-moħbi s-sor u tagħmel inbid. U biex inġibuh min-naħa l-oħra xi tliet sigħat bogħod konna nibżgħu, nibżgħu litteralment għax għall-aħħar se jwaqqafna xi ħadd Pulizija, ma jwaqqafniex, dan ma karozza żgħira mhux ħajqgħod iwaqqfek, u noqgħod nagħmlu nagħmlu kaxex ġo wara fuq il-but ta' wara u nieħdu u nġib l-inbid minn għand is-soru. Dis-soru Għawdxija tagħmel inbid mhux ħażin, imma jiena mmur għall-inbid darba f'sena. U f'sena l-inbid kien isir għax ma kienx tissiġillah dejjem tajjeb. U ma kontx niflaħ nixorbu. U kont, biex ma niflaħx nixorbu, taf x'kont nagħmel? Kont nitfagħlu ħafna ilma. Biex nixorb. U hekk għal dik ir-raġuni għalfejn l-ilma jintefa' fuq l-inbid, għax tant ikun aċidus, tant ikun qares, tant ikun diffiċli biex tixorbu, illi kienu jitfgħu l-ilma biex tixorbu. M'hemmx raġuni. U ftit ilu waqqafni wieħed u qalli faqal, Bilim inti qatt ma titfa' l-ilma fl-inbid, għalfejn? Għax l-inbid tajjeb. Le, le, um, le, le, messa talba sabiħa. Bil-misteru tal-ilma nbid konna semmi natura divina ta' Kristu kif ukoll semmi natura tal bnedmi. Sabiħa, inti ċajt is-sabiħa, ma mhux għalhekk titkellem fil Ma sabiħa li titkellem,

Grazzi ħafna, grazzi kontu miegħi f'dan mument li nifgħu gost nixxerja eh, din ir-realtà li għalika li hija hija ġdida u allura qed nifraħ magħkom. Jien nippritka għalija u nippritka ħafna ferħ għax qed poġġieli ħafna iktar ferħ u ħelsien ta' toqol minn fuq spalti meta meta tinduna li l-oriġinal qed jitkellem fuq xi ħaġa differenti minn dak li s'issa rajna u kultant fil